Helo a croeso i'r uh, Caer A, lle mae Cymru o dan 19 yn chwarae yr Almaen o dan 19. Cymru yn gobeithio cael ymateb da i'r gêm nos Sul, lle gollon nhw eitha trwm i Sbaen. Wel, hefo fi wan, mae... Cassie. Cassie, a mae... Lea. Mam a merch? Ie. Yep. Ie. Yeah. Cassie, beth ydw i di? Dwi'n deg. Ti'n deg oed? Reit, a gollai ti di dod o heno? O Rithyn. Rithyn, a pa ysgol ti'n mynd i? Ysgol Llanfair. O, da, reit, oce. Okay. A wedyn, os da rheswm arall, pam da chi yma yno? Just i oh. weld gêm neu os da rheswm arall? Oherwydd mae brawd fi'n bol boi. Mae brawd ti'n bol boi, ie. A beth di rheswm yna? Ydy o chwarae tîm lleol? Mae'n chwarae i Ruthin. I Ruthin, oce. Okay. A mam, uh, dych chi'n chi dilyn Cymru uh, y tîm hyn hefyd, y dynion? Yn den, yn den, yeah. wastad i dilyn Cymru. Yeah. Um,

Yndwch, hynod. Ie. Da iawn. Be, be ti'n meddwl bod y sgôr? Dwi'n meddwl na 4-3 Cymru. 4-3, o, yeah. cyf, o, hyderus. Game, game cyffroes iawn. Game cyffroes, oce. Okay. A wedyn, um, beth ydy dy hoff chwaraewr di i Gymru erioed? Um, erioed? Ie. Yeah. Um, dwi, yn bersonol, dwi'n offi Gareth Bale. Gareth Bale, ie. Yeah. Wel, um, i fod yn hollol onest, na, uh, oedd Gareth Bale, yeah. um, nath o'n cweit wneud yr, uh, y garfan efo'r under 19s, ond wedyn, a sbio wedyn, mae dim mynd ymlaen yeah. wedyn, a wedyn, os rwy'n all eisiau sgwrs efo fi, pwrall. O, oh, na. Na, ti siwr? Yna merched ti o, oce, okay, iawn, hai. Beth ydy'n enw di? Gwen. Gwen? Lle ti dod o Gwen? Y Benmo. Ti dod o... O Benmo? O ti dod o chydig bach o tywed efo chdi? O traeth? Na. Na? Oce, okay, a wedyn, o ti'n mynd i'r... Uh, Rhyn yn ysgol? Na. Na? Pa ysgol ti'n mynd i? Ysgol Dyffryn ar Dydwy. O, oh, da iawn, oce. Okay. A beth ydy'n oed di, Gwen? Deg. Deg? Beth ti'n fel o sgor hynna? Be? Beth ti'n fel o sgor hynna? Um,

Um, 4-3 Germany. 4-3 Germany, right, rwy'n all eisiau sgwrs. Na, wel, I'm- Oce, bydd enw di. Uh, Max Evans, Max, lle ti dod o? Dolgella. Ti ti dod o Dolgella, reit, Ie, reit, ie. oce. A ryn yn ysgol? Ie. Be ti fod o sgor? Uh, dwi'n meddwl, 1-0 Wales. Come on. One, one o Wales, rwy'n all eisiau sgwrs. Yes, we sgwrs. Dylan. Dylan, a

Iestyn o... O Bala. O Bala, yes. Beth ti'n meddwl o'r sgôr yna? Uh, fydd yn reit tuff bydd. Ie. Yeah. Nad o'r sgôr gem wytha. Ie. Yeah. Uh, Gobeithio am gol. Ie. Yeah. Uh, A dwi'n mynd i dda, nhw'n i ddawn nhw i 1-1. Dan nhw'n 1-1. Ydy'r boys ma da mynd i biafio yno? Nachden. Nachden? Na, probably ddim. Wyt ti'n mynd i biafio yno?

Jack Thomas. Jack Thomas, mae'n chwarae dda, dydy? Ie, yeah. a beth ti'n feddwl a uh, nhw'n gwneud yn y gêm nesa, yn y byd Denmark? Dwi'n gobeithio wnaeth nhw'n gwneud yn dda. Ie? Yeah? Ne. Da iawn, oce. Okay. Diolch yn fawr, a'r nesa. Oce, okay, ai, ti'n mai, ti'n iawn? Ydy, diolch. A gen o di? Ela. Ela, ti di mwynhau no? Be di o? A pwy di'r hoff chwaraewr ti yno? Cruz Allen. Da iawn. A be ti'n meddwl fydd y sgôr yn y gêm nesa? Uh, Wel, gobeithio gyda 1-0, ond ddim yn siŵr. Da iawn. A dych chi dod o'r un yn ysgol? Yndan. Da, da iawn, oce. Okay. A nesa? Dwi'n dweud yn Hai, ti'n iawn? Dwi'n iawn. Oce, a denw di? Lexi. Lexi, a gwyt ti wedi dod o'r un yn ysgol?